Salam dostlar, bu gün Blender sapaklarymyzyň 22-njisinde pivot point barada size gürrüň bererin. Pivot point näme? We näle hereketleri ýerine ýetirip bolýar pivot point üsti bilen? Birinji bilen pivot point obýektleri Scale edeli ýa bolmasa rotate edeli şul bir nokada görä orientir almak üçin bize kömek edýär. Onuň ýerleşýän ýeri ine şu ýerde. Üstüne ersek ine transform pivot point diýip ýazylýar. Indi onda geçýäs pivot pointi men size düşündirip başlaýan. Pivot pointda meselem häzir ilki düşündirmek üçin bärden light bilen kamerany delete edip pozýan. Öştaýdaky Kubymyzy B, Y basyp, Y-e tarap birazajyk süýşürdim. Indi şundan kopýa alýan alim, Shift D diýip kopýa alýan we munam G, Y diýip Y-e tarap süýşürýän. Ikisiniň arasy deňräk bolsun. Indi 3D kursorymyzam Shift basyp saklap, myşkaň sag knopkasyna basyp, ýokaryk tarap süýşürdik. Indi, indi şul iki kubymyzy rotate etdirmek üçin bärden bounding center saýlaýas we şeýdip kublamyň ikisini hem saýladyk. Indi rotate ýagny R harpyna basýas welin siz seren bolsaňyz view portumyzyň merkezine orientiralýar. Ine. Edil şonuň ýaly scale edemizde-de şonuň ýaly. Indi seren bolsaňyz merkeze tarap çekilýär. Indi ikinjisi 3D kursor. Indi men şu iki elementim saýlan wagt 3D kursorymy shift basyp, myşkamyň sag knopkasyny basyp şu ýere getirdim. Indi men rotate edýän welin şu iki elementim hem 3D kursorymy orientir alýar we şoňa görä aýlanýar. Ýa-da men 3D kursorymyň ýerine hem üýtgedip bilerin. Mysal üçin indi 3D kursorymyzy ine meselem has manysyz dahylsyzrak ýeri geçirýän we rotate edýän. Üns beren bolsaňyz, rotate edip başladym. 3D kursorymyň daşynda hereket edip başlady. Indi meselem şu has ýanyna golaýrak getirsem, indi ýa-da scale etsem, ine elementine ikisem şoňa tarap scale edýär we şoňa tarap çekilýär. Indi edil şu zatlar biz edit moddadan ulanyp bilýäris. Taba basdyk. Mysal üçin, bura basyp bas elementi golaýlaşaýyn.

we scale edýän. Scale edende üns beren bolsaňyz kiçelýär, kiçelmek bilen bilelikde 3D kursora tarap çekilýär. Indi tablo asýan ýene-de object moduma geçýän. Indi ýokardan üçünjisi individual origins. Ene individual origins. Ene individual origins bolanda her obýektimizi özüne görä hereket etdirýär. Mysal üçin näli? Men scale etsem her obýekt Özüne görä, öz ýerinde. Scale edýär. Birazajyk ine ulaltdym, kiçeltdim. Ýa bolmasa, men şulara rotate et diýsem, rotate et diýsem, ünslerin bolsaňyz, häzir 7 basyp top view geçeýin, ha size düşnükli görünýär şonda. Rotate edýän. Rotate edemde ünslerin bolsaňyz, iki elementem öz okunyň daşynda, ýagny öz orijininiň daşynda üns beren bolsaňyz, ine her elementiň öz orijini bolýar, ýagny üns berişiňiz ýaly şol orijine merkezine, ýagny şol obýektiň merkezine orientir alýar. Ine individual origins. Ine, saçy rotate edýän her element öz orijininiň daşyna görä aýlanýar. Ine şeýle, dat meýil edýän muşka knopkasy bilen indika geçýär. Median point, median point näme? Indi men bärden median point saýladym. Median pointi düşündirmek üçin size näle geçsem gowy bolar. Shift A basýan. Ýa-da şuň özünden kopýalaýan. Shift D bilen kopýaladım. Ýagny X-e tarap diýen. Birini kopýaladım. Shift D X-e tarap diýen. Ýene birini kopýaladım. Bular üçüsini saýlaýan. Shift B diýenden hem Y-e tarap üçüsini ýene-de kopýalaýan. Indi men şu obýektleriň hemmesini saýlasam, saýlap bilmedim, saýlaýan täzeden. Hemmesini saýlasam, indi men häzir şu taýda median point-da saýlanyp durka, şulary rotate etjek bolsam, agyrlyk merkezi nirede bolsa, şoňa görä orientirleýan. Mysal üçin, biziň bu tarapda bir kubymyz dur, a beýleki tarapda bolsa alty sany kubymyz dur. Indi serediň. Men şu taýdan rotate-e bassam, üns beren bolsaňyz, strelkamyz agram nirede bolsa, ýagny biziň obýektlerimiziň agramly bölegi haýsy tarapda bolsa, şo tarapdan rotate hereketimizi ýerine ýetirýär. Ýa-da bolmasa scale-em edil şoň ýaly. Scale-e basýas, agyrlyk merkezimiz nirede bolsa, şoňa tarap çekilýär. A egerde men häzir şulary alyp, şul obýektleri aldym. Aldym dany Shift D bilen Y-a tarap kopýalaýan. Shift D bilen X tarapa kopýalaýan. Shift D bilen X tarap alyp bu tarapa kopyladyk. Muny bolsa B, Y edip ýokarrak düşürdik. Indi siziň pikiriňiz boýunça haýsy tarapa çekiler? Edil şol ýanky aýdyşym ýaly, obýektleriň agramly tarapy nirede bolsa, şony oriýentir alar we şoňa görä hereket eder. Edil scale hem şonuň ýaly. Edil şul aýdýan zatlarymyz edit modda-da şonuň ýaly. Üýtgeýän hiç hili tapawut ýok. Indi Indikimiz aktiw element. Aktiw elementi men size geçen gezegem düşündirip geçipdim. Aktiw element biziň iň soňky saýlan elementimiz aktiw element bolýar. Eger-de bir element bar bolsa, ýagny bir obýekt bar bolsa, biz diňe bir obýekt saýlasak, onda şul obýektiň ýökeje özi aktiw element bolýar. Ine, aktiw element diýýän. Aktiw element diýemden soňra üns beren bolsaňyz, meň haýsy sary elementim? Ýagny üns berseňiz şu taýda hemmesi oranžowy reňkde, diňe biri sary reňkdedir. Biz iň soňky haýsyny saýlasak, meselem, iň soňky şuny saýlasak, şuny sary reňke gelýär, ýagny aktiw element bolýar. Muny saýlasak, bul sary bolýar, aktiw element bolýar. Indi nähili? Meselem, şu taýda rotate edýän. Rotate basamdan soň Üns beren bolsaňyz, aktiw elementimiz haýsy bolsa, şony saýlady. Ine, şonuň daşynda rotate etdirýär. Ýa bolmasa-da, scale midir şon ýaly. Şol aktiw elemente tarap çekilýär. Ýa-da men aktiw elementim üýtgedýän. Muny saýladym. Rotate knopkasyna basýan welin, aktiw element şol bolýar we şonuň daşynda hereket edýär. Ine dostlar, pivot point barada şu ýigrimi ikinji sapagymyzda size düşündirip geçdim. Sapagymyz peýdaly bolan bolsa, laýk basmagy, soraglaryňyz bar bolsa, kommentariýada ýazmagy we iň esasy kanalymyza agza bolup bizi gollamagy ýadyňyzdan çykarmaň dostlar. Indiki sapaklarda görüşýänçäk sag boluň.